Yma fu ei dau o feibion disglair, Ti Glyn Davies, sef Gareth Glyn, cerddor a darlledwr, ac Aled Glyn, uwch gynhyrchydd newyddion y BBEC yng Nghaerdydd. Yr un cwestiwn i chi'ch dau, ych ymateb yn gyffredinol i'r ddwy raglen. Gareth Glyn. Ymatebion cymhleth dros ben wrth gwrs ynde, gan bod 'na gymaint i sôn amdanyn nhw. Ond at ei gilydd, oeddwn i'n meddwl, a chymryd nhw yn y drefn oeddech chi 'di dangos nhw rŵan, bod y rhaglen deyrnged bore 'ma yn y Babell Lên bron a bod yn berffaith. Yndi, ym mhob ystyr. Yym, roedd beth oedd yr Athro Bedwyr Lewis Jones wedi ddewis yn union iawn ar gyfer yr amser oedd gynno fo ar gael. Roedd yr adroddiadau, roedd yr adrodd gan Ara Lyn Evans a Jay Roberts yn yn union, dwi'n siŵr, fel bysa nhad wedi dymuno. Aled, 'swn i'n cytuno'n llwyr efo Gareth fan 'na, mi fysa nhad wedi bod wrth ei fodd yn ei weld. Oedd oedd yr holl beth yym mor sensitif, oedd yn amlwg o' 'na lawer o feddwl 'di mynd fewn i'r peth ac oeddwn i wrth 'y mhodd fel teulu. Mewn Unrhyw raglen deyrnged, mae 'na ryw bethau yn anochel na fedrwch chi mo'i cynnwys. Oes 'na rywbeth sylfaenol o bersonoliaeth neu gymeriad eich tad sydd ddim i mewn, yn y naill neu'r llall? Wel, wrach gan fo' ni ddim wedi siarad am y y y rhaglen deledu, ond mae'n rhaid i mi ddweud yn syth yn fan'na, dwi'n meddwl bod bod Vaughan Hughes wedi cael yn union y patrwm oedd ei isio, achos beth, rhaglen nid drama gymaint ag yy a rhywbeth oedd yn mynegi yy safbwyntiau'n nhad ar gymaint o wahanol bynciau, a pha well ffordd o ei wneud o na dan 'na phan yr gyfundrefn a'r strwythur wedi dewis yma nawr. Ac yym, dach chi'n gwybod, os oedd 'na un peth oedd ar goll, mi oedd 'yn nhad yn llawer iawn mwy gwamal mewn cymdeithas, os oedd gynno fo amser i ddangos ei hun ynde, nag oedd o ar y tele. Ond wedi dweud hynny, nid dynwarediad oedd o i fod, naci? Dach chi'n gwybod, petai John Ogwen wedi bod isio dynwared 'yn nhad, mi fase fo wedi medru gwneud e'n gampus, fi'n gwybod, ond oedd o wedi medru cael prif rannau cymeriad 'yn nhad heb droi'r peth yn raglen ddynwaredwr, ynde? Oedd 'na rywbeth ar goll i chi, Aled? Wel, ch'mo' mae'n anodd iawn mewn rhaglen hyd yn o'd awr o hyd fedru yy sôn am ei gymeriad o'n gyfan gwbwl 'de, ond dwi'n credu mi gawson nhw'r darna pwysica. Ma' ambell un gyda llaw wedi deutha i, ew, ofnadwy, cynnal y peth mewn tŷ tafarn, ond y gwir amdani ydi, wel, 'na oedd o, o'dd o wrth 'i fodd, do'dd o ddim yn ddyn yn ista mewn cornel mewn rhyw gadar a'i slipars o flaen y tân, o'dd o'n ddyn o'dd yn hoff o fynd allan, o'dd o'n hoff o siarad efo efo bobol. Ia.
Aled, Mae gennon ni gyd dadau gwahanol. Mae 'na ambell i dad yn bell ac yn anghyffwrdd, mae ambell un yn fregus o agos aton ni fel brawd. Rŵan, sut fath o dad oedd ti, Glyn? Dad oedd yn ffrind gorau fi. O'n i'n, yy, oedd e'n agos iawn ac o'n i'n meddwl y byd o'n nhad. Yym, y, y chwerthin a'r tristwch, felly. Oedd, yy, rhywun yn cael gymaint o gyfle i chwerthin achos oedd o'n ddyn, o, llawn hiwmor ac eto o trei pethau o'n i'n neud o'n yn drist. Yy dwi cofio trafod mor amal, watcha di, pan fydda i di marw, mi fydd na raglenni yn 'y nhrafod i, mi fydd yna, yy, mi fydd pawb yn deud, ew, dyn da oedd ti Glyn. Fydden nhw ddim yn 'y ngwerthfawrogi fi o ddifri. Un brawddeg, Gareth?
Wel, mi oedd y berthynas rhwngtha i, fel tad a'r mab cynta, roedd o'n edmygu fi llawer iawn, o'n i'n licio hynny wrth gwrs, ynte, ac, yy, m- mi roeddan ni yn yn agos yn y ffordd arbennig hwnnw, mae